Yr ymwelwyr ar y blaen o driphwynt. Bylchiad hyfryd gan y Tudur Jones. Cymorth yn cyrraedd y reng flaen a Gareth Parry yn cario nawr opsiynau. Naill ochr ar y llall. Yr ymwelwyr di wneud y siwrne hir lawr. Pas hyfryd mas yn llydan. Mae'r cais yn mynd i ddod i Osian Llywelyn. Cais cyntaf y Brynawn yn un da i'r ymwelwyr rygbi Gogledd Cymru. Deg pwynt o fantes gan yr ymwelwyr. Cyfle gwirioneddol fan hyn i lan ymddyfru. Cam Lewis. Mae'r bel o dan i Gasele. Dyw'r sgarmes yma ddim yn symud. Mae di'r law mas. Na di. Mae nhw am chwarae. Warren. Warren a dwi'n gallu mynd yr holl ffordd. Nid gwyn yw'r linell chi moyn yn llan ymddyfru. Ond Melin a ydy Jack Davies yn mynd i groesi'r llinell? Odi, mae fe! Cais cyntaf y brynhawn i'r Porthmyn yn dod i'r cefnwr, Jack Davies. Rygbi Gogledd Cymru nôl ar y bel unwaith eto. Roedd y thirst i bod yn amlwg yn mas yn llydan i Caio Parry. Maen nhw'n mynd nawr. Lewis Williams. O lawr yr ochr dywyll, mae Tudur Jones yn mynd y bwlch bach yn agor i'r mewnwr bach bywiog. Ail gais i'r ymwelwyr, a maen nhw'n ymestyn i Mantes. Canol y lain, McDonald, Hughes, nhw yn gweld bwlch. Bach gormod ar y gic yna o bosib. Mae Caio Parry, ni'n gyd yn gwybod pwy mae'r beryglus yw'r gŵr yma. Bwlch o'i flan, Cami nôl ti fewn. Ochr Gami, odi'r bas. O, oh, pas hyfryd gan Jones i'r ail reng. O, oh, James Brown yn croesi cracker o gais i rygbi gogledd Cymru. 15 pwynt o fantes gan nhw. Eilyddion ar y ca. Nifer o nhw nawr i lan yn ddyfri. Mae nhw'n cwrso. Mae Mantes dyn nhw mynnyn hefyd o'r sgrym yn dymchwel. Llian Morgan. Ddim yn mynd i man yng nghanol cae. Yn y bel yno i Lee Rhys. Hughes, dwylo da i Warren. Warren ar y tu fas. Warren ar garlam, o dwi'n cyrraedd. O, na di, nid gwyn i'r linell ti moyn, ond Melin a Johan Hughes sy'n croesi. Lain hyfryd gan y maswr. Llan yn ddyfru yn cwrso'r gêm. Lain dda ar hyrddiad yn un da hefyd. Edrych am gais arall. Un ar ddeg pwynt o fantes gan rygbi Gogledd Cymru. Modfeddi yn bryn. Nawr mae'r porthyn. O'r o'r ochr dywyll mae Chris Long yn mynd. A fe'n tirio. Just yn cael y bel ar y linell. Medd yn dyfarnwr ni Rhys Jones. Rygbi Gogledd Cymru. Yn di cael gormod o'r bel yn yr ail hanner yma, ni'n gwybod pa mae'r beryglus i nhw. Pas, o, hwnna mlaen, fflat ar i ore oedd y bas na, o'r wythwr Sam Williams, fe'n cael y bel nôl. Llydan maen nhw'n mynd, Jones, Jones yn cario y bas i Caio Parry, Caio Parry yn tirio cais gwych arall i'r ymwelwyr, rygbi gogledd Cymru. Cais pwynt bonws! Angen rhywbeth i ddigwydd nawr ar y porthmyn. 13 pwynt o fantes gan rygbi Gogledd Cymru. Pawb yn tasgu mewn i'r sgarmes yma. Melin yw'r darged, y linell felin yna. Lee Rees, oedd wedi gweld rhywbeth. Mas yn llydan, falle mae Ioan Hughes wedi cic ar draws y cae. O, dadlwytho nôl tu fewn i Jack Davies. Ail gais i'r cefnwr. Cais holl bwysig i lan ymddyfru. Mae yna obeth. Dyma ni de, y cyfle ola i'r porthmyn. Mae nhw nôl o fewn chwech. Diolch i trosiad Gwych, Ioan Hughes. Gweithio'r bêl yn ôl, Tien Sparrow yn cyrraedd yn y penwisg glas yna. Le mae'r sgarmes yma mynd yn hyrddio dros y llinell gais a'r bêl lawr. Rhys Jones a'i law yn yr awyr, y trosiad i ddod, gallai hon fod yn ddramatig iawn. Yr awel tu ôl i Ioan Hughes. Y gic yma i ennill y gêm i'r porthwyn i Anel yn gywir! Mi fydd y clwb yn ferw yn Llanymddyfri heno. Nhw sy'n fuddugol adre mewn gêm hollol wych. Llanymddyfri 36, Rygbi Gogledd Cymru 35.